Okay, so, um, malaj malaj, ftit affarijiet żgħar. Um, Avviż żgħar, number one, very clearly, imbidlulna Id-design tal-notes ddeċidejt inbiddilhom issa kif għadna fil-bidu ħalli mbagħad nibqgħu bihom I mean tħares lejhom u tarahom sbieħ. I have also included within the notes ħalli ma tinsewx minn fejn għandkom bżonn tiddownloadjaw dawn in-notes stess, l-isem tal-websajt minn fejn iridu jinżlu. Ġifieri din ħafna mid-drabi l-links issibuha fid-description jekk qed tarawh minn fuq minn fuq YouTube. Jekk intom qed tarawh minn fuq dil-websajt stess all you need to do is go to this particular website go on to free video explanations fejn se ssibu full list

Once you've registered, tistgħu tagħmlu login kemm-il darba tridu, kull meta jkollkom bżonn another pack of notes for another video jew jiena nkun uploadjajt xi ħaġa ġdida, intom tkunu tistgħu taċċessawhom u tniżżluhom. Having said all of that, last lesson konna qegħdin or rather iddiskutejna ftit x'nagħmlu meta jkollna a diagonal vector u meta jkollna a diagonal vector, Konna qegħdin hawnhekk, ok, ovvjament tagħkom mimlijin, suppost at this stage, konna qegħdin hawnhekk meta jkollna diagonal vector we can resolve that vector into two components, uh, one um, horizontal and one vertical. Dejjem ikunu perpendicular ma' xulxin. L-iskop kien, just revision żgħira, illi jekk inti għandek object li qiegħed hawnhekk u dan qiegħed jitmexxa Like so, jiġifieri rridu nwassluh hemm fuq. Jekk aħna minflok nagħmlu din nagħmlu one and two, dak jagħtuna l-istess riżultat. Ok? So, using all of that information, we are going to try and tackle some more complex questions now. All right. Mela, għal rigward, with regards to the notes, għal din il-page, għal dan l-eżempju, għax most probably mhux se joqgħodilkom kollox fuq page waħda, għandkom il-page li jmiss fejn ukoll intom tistgħu tniżżlu, tkomplu għaddejjin bil-calculation tagħkom. Ta', ġust qed navżakom issa ħalli you don't cram everything onto one page u mbagħad tinduraw li hemm page oħra vojta. Mela, x'nagħmlu f'dan il-każ? Mela, f'din is-sitwazzjoni qegħdin, biex nifhmu x'qed jiġri, right, għax dawn mhumiex physics għadhom s'issa, dawn għadna maths. So, x'għandna hawnhekk? F'sitwazzjonijiet bħal dawn aħna rridu nimmaġinaw li isma' hawnhekk għandna object fin-nofs, alright? U dan l-object qed jesperjenza force lil hawn, qed jesperjenza force lil hemm. L-iskop tagħhom dawn il-questions x'ħa jkunu? Kieku minflok two forces kellna nagħmlu force waħda, imma li twassal lil object fl-istess post, il-fate tkun dik il-force. U aħna given li nafu l-parallelogram law, nistgħu, I mean, nafu li aħna bejn wieħed u ieħor aħna dan irid jiġi xi force lil hemmhekk. Okay? So that should be our answer. Our answer should be um, a, a, a diagonal force in a particular direction um, kif għadni kif penġejta. So the thing is this. Għadna l-aħħar darba li given li aħna ma jkollniex two scale diagrams jew qatt ma tista' tkun preċiż eżatt għax jiddependi ħafna mis-size tal-grid li inti għandek u f'dik fl-A Level Physics qatt mhu se jagħtikom grid, intom dejjem tridu taħdmu trigonometry biex toħorġu l-answers tagħkom. Mela, li se nagħmlu huwa hekk. F'moħħkom irid ikollkom din, kif sa jkun hemm diagonal force, l-ewwel ħaġa li tridu tagħmlu, attakkaw dik id-diagonal force, iftħuha in two perpendicular components ħalli tkunu tistgħu tneħħu dik id-diagonal force minn hemmhekk. Jekk inħares lejn din id-diagram għandi thirty newtons u twenty five newtons, clearly the thirty newton force is our diagonal force. Ok? So jiena nista' just biex inkun penġejthom hawnhekk ngħid isma' din ħa niftaħha, Force like so u force 'il fuq. Ok? So jekk nagħmlu dik il-force 'il fuq u nagħmel din il-force la ġenbha, force 'il fuq u force la ġenbha, dawk ituni dik id-diagonal force. Alright, brilliant, mela. Another thing, I know there are a lot of steps, qed nagħtikom ħafna instructions imma sakemm tidrawhom daw, kif tidrawhom imbagħad immexxu. Veru ma rridx li l-videos ikunu twal wisq għax inkella taqbżilkom u ma tibqgħux tarawhom u ma ntikomx tort time is yeah doesn't necessarily cost money għalikom għax da qed titgħallmu imma it's important li ma naħlux ħin after all you might be seeing these after a day's um, a, a school day worth, worth of work so Alright, mela, f'dan il-kas, um, jiena ħanurrikom mod ta' kif tqasmu xogħolkom. Very neat, pero umm very organised u ma jkollkomx ħafna umm calculations, alright? M'għandkomx għalfejn tagħmlu ħafna calculations, infatti ħa nibbażaw kollox fuq diagrams, alright? So li se nagħmel, sorry, given that we have already opened up, resolved this into these two components, da bażikament m'għandniex nagħmluh iktar. So aħna fil-verità issa l-question tagħna ġibnieha xi ħaġa hekk. Għandek din il-force ż-żgħira 'l fuq, għandek a force to the left and we've got, ħa nagħmilha in blue ħalli nkunu nafu li din ma ftaħniex aħna, and we've got our our downward force in blue which is yeah downwards obviously. Mela, bħala values sa jkollna xi ħaġa hekk. Din għadha 25 newtons. Di t'hawnhekk qiegħda

30 cosine 70. U hekk lill-examiner qed ngħidulu eżatt x'qegħdin nagħmlu. Ok? No need to do any, any, to show any more working than that. Issa, ħa nerġa' nikkopja ħalli in the, in our next diagram inniżżel the actual values of them. Alright, mela sa jkollna xi ħaġa hekk, again another, an upward force, um, force to the left and our downward force. Fl-eżami mhux ħatkun qed tużaw um, kuluri, ta' però Jekk jekk tużawhom għal fuq in-notes anzi aħjar ħalli tgħinkom tifhmu x'qiegħed jiġri. What I'm doing is I'm working out these values 30 cos 70 tiġi 10.26 u 30 sin 70 jiġina 28.19 u ovvjament inniżilhom hemmhekk. Issa għandna sitwazzjoni żgħira Interessantissima, għandna dawn iż-żewġ forces qegħdin kontra xulxin. Jekk għandek force taħdem 'il fuq u force taħdem 'l isfel x'ħa jiġri dawk? X'ħa nagħmlu bihom two opposing forces? Li nagħmlu huwa li nissubtractjaw. Ok? So 25 newtons subtract 10.26 from that nispiċċaw b' 14.74. Ir-resultant il fejn qiegħda u l kbir qiegħed 'l isfel. Alright? Mela allura ħa nispiċċaw, ħa nagħmel kollox hawnhekk. I can do this all in black. Um, 14.74 l-isfel. 14.74 newtons l-isfel u għanna Jeez, kien għamil ta' kera. Ejja. U għanna din il-force li l-għonek. Ok, and that's still 28.19. 28. 0.19 newtons. Issa, l-iskop ta' dawn ta' dawn l-examples għadna huwa biex insibu dik il-one force, li kieku kellna nagħmlu just one force biex iressqilna lill-object kif sa nagħmluha. So f'dak il-każ s'issa ġibnihom just two forces, how do you draw a resultant in between these two forces, ir-resultant impenġuh billi nagħmlu l-parallelogram law hawnhekk. Għall-isketch, alright, għall-isketch it's ok to draw a parallelogram law. Però hekk tajna npinġu r-riżultit. Issa jiena li sa nieħu huwa, irridu nieħdu din it-triangle, ok, jew waħda minnhom insomma, nistgħu nieħdu jew din it-triangle jew nistgħu nieħdu din it-triangle, ma tagħmilx differenza. What we also need to do is we need to give an angle, eh, jiena ddeċidejt dik. Stajna ddeċidejna nagħtu dita to the vertical ma kinitx tagħmel differenza basta li fl-answer, it-tnejn li huma jkunu tajbin, basta fl-answer ngħidulu liema waħda tajna. Jekk aħna ħa nkunu qed insibu din, mela allura din qiegħda tmiss mal-horizontal hawn, ok, so dik ngħidulu li hija l-angle to the horizontal. Jekk on the other hand aħna ħa nkunu qed nikkalkulaw din, di l-angle tkun qiegħda tmiss mal-vertical, so ngħidulu hija l-angle to the vertical. Ħa jiġu żewġ angles differenti ovvjament, ġifieri l-examiner ikollu two answers li huma tajbin, basta nkunu għadnielu liema waħda aħna qegħdin nużaw. Mela, All right. Um, what else? I'll just draw the triangle malajr malajr. And the triangle, that's a 90 degree triangle there. We've got theta, which is unknown. We've got a 28.19 newtons and we've got a 14.74 newtons there. L-iskop u għal insibu l-hypotenuse. Kif insibu l-hypotenuse jek nkunu nafu two sides?

Alright, dak huwa 31.81 imma given li dan huwa vector quantity ma nistax just nagħti s-size jiena. Irrid nagħti wkoll id-direction. So biex nagħtu d-direction, ħa naħdmu bit-trigonometry. We've got two sides, this is the adjacent to the angle and this is the opposite to the angle. Mela, tangent theta is equal to opposite on adjacent. Theta is equal to

Jekk intom tkunu ħdimtu, forsi biex tagħmluha differenti, l-angle l-oħra, l-angle l-oħra jiġifieri tkunu sibtu din basically, ok, li hija ta' mal-vertical. U jekk tkunu sibtu dik, dik tiġi ovvjament 90 minus the other one. So f'dak il-każ, if you've given this same answer, Tagħmilx affarijiet għatuhom it-tnejn. So this is option two jekk ħdimtu ħariera żgħira differenti. 31.81 newtons at a 62.396 degrees jew jew point four um to the vertical dak huwa yet another correct answer. Okay?